Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino, Carpet Center. La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restorat, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restorat. Intikom merħba u nilqagħkom għal brodkast ieħor. Grazzi tal-kummenti sbieħ li qegħdin tgħaddulna. Infakkarkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp fuq 98127676 98127676 biċ-ċans li tirbħu diversi rigali fosthom voucher ta' 50 ewro grazzi għal Mercanti Restaurant li jinsab fis-Suq tal-belt. Illum forsi ftit differenti aktar se jkollna tal-ħin li ġej dawn il-35 minuta informattivi imma interessanti u tajjeb li segwuhom tkunu tafu minn hawn ftit ieħor ibqgħu hemm.

Mela, illum se nkunu qegħdin nitkellmu fuq logħob responsabbli. Anke f'did-diskussjoni se nkunu qegħdin nagħmlu ħadd ma ħa jgħidilkom isma' tilgħabx, imma meta tilgħab tkun responsabbli u biex nitkellmu miegħi għandi lill-Manager għall-Komunikazzjoni għall-Fundazzjoni Logħob b'Responsabilità Kane Said. Insellimlek. Insellimlek George, insellem it-tim kollu wara dan il-programm, insellem lis-semmiegħa u lit-telespettaturi kollha. L-ewwel nett nixtieq ngħidlek grazzi li sibt il-ħin li tkun magħna għal dawn il-35 minuta li ġejjin għaliex ħassejna li tajjeb li nwasslu l-messaġġ u naħseb kif għedt jien f'dan il-programm jew anke meta tidher inti fuq it-televiżjoni qatt ma twassal il-messaġġ isma' tilagħbux. Jien naf il-ħwienet tal-logħob, gazzinos eċċetera għandhom jagħlqu imma dejjem qed tgħid isma' meta tmur Kun responsabbli ta' dak li tkun qed tilgħab. Imma jiena xtaqt nibda naqra mill-bidu, forsi tgħidilna fiex tikkonsisti l-Fundazzjoni? Iva, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli George isimha magħha, tinqasam fi tnejn, għandek logħob, x'tip ta' logħob imma? Aħna qegħdin nitkellmu fuq logħob tal-azzard. Aħna qegħdin nitkellmu fuq logħob tal-azzard online, qegħdin nitkellmu fuq logħob virtwali u qegħdin nagħrfu lin-nies hemm barra, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti George li mhux qegħdin nitfgħu dell ikrah fuq is-settur lanqas xejn, nafu bil-provi kemm is-settur tal-gaming hawn Malta jipprovdi dak l-impuls, pożittiv, ekonomiku, finanzjarju, granted, imma rridu wkoll nisimgħu l-karba ta' dawk il-persuni li jkollhom bżonn is-sapport, George. Jiġifieri rridu nkunu mgħarrfin fuq x'jiġifieri logħob tal-azzard, x'jiġifieri gaming, gambling, iGaming, irridu nkunu mgħarrfin. Imma rridu nkunu konxji, u din il-Fondazzjoni tipprovdi dan l-għarfien, irridu nkunu konxji ta' għaliex u kif għandna nattwaw din l-attività tant popolari fostna l-Maltin, fostna l-Ewropej madwar id-dinja, b'responsabilità. Importanti immens, irridu nattwaw din l-attività b'responsabilità u x'jiġifieri responsabilità? Responsabilità tfisser, kif dejjem nirrepeti fuq il-programmi li nattendi, responsabilità ta' kontrolli ta' flus u kontroll ta' ħin, money management u time management. Allura il-persuna li d-delizzju tagħha huwa l-attività tal-logħob tal-azzard, hawn ħafna, George, hemm barra, il-logħob tal-azzard huwa, il-kelma bl-Ingliż hija ingrained in our culture, jiġifieri parti mill-kultura tagħna, tmur Lura fl-istorja tagħna kważi kważi għal żmien il-Kavallieri u oltre, u fiha l-pożittiv imma rridu nkunu konxji wkoll tan-negattiv u tar-riperkussjonijiet jekk ma nimxux mal-linja ta' responsabilità. Il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli George bdiet, ġiet imnedija nistgħu ngħidu, Tmintax ta' Frar 2014, din is-sena aħna qegħdin nagħlqu l-għaxar sena anniversarju tagħna, għaxar sena ta' tagħrif, għaxar sena ta' għarfien, għaxar sena ta' sapport u appoġġ, fejn dak iż-żmien, George biex nagħti daqsxejn ta' background, kien hemm l-emendi dak iż-żmien ta' Lotteries and Other Games Act, l-Att dwar il-Lotteriji u l-Logħob Oħrajn u hemmhekk sar konsensus bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra li ħassew il-bżonn dak iż-żmien li titnieda fondazzjoni li kemm jista' jkun tgħarraf u tissapportja lil min ikun għaddej minn problematiċi relatati ma' ma' dan is-settur tant popolari. Dak iż-żmien il-Fondazzjoni kienet infetħet permezz tas-Segretarju Parlamentari Dottor Edward Zammit Lewis u mill-Ministru Mary Louise Coleiro Preca nsellmilhom minn hawnhekk. Il-Fondazzjoni Hi għandha għandha kawża kawża ġusta fis-soċjetà hemm barra, George, u kif qegħdin ngħidu hija r-responsabilità mhux biss tal-Fondazzjoni imma hija r-responsabilità tal-Istat, tad-diversi operaturi, tal-individwi per se u nsemmi minn hawnhekk lill-entità regolatorja, il, Malta Gaming Authority, l-Awtorità Maltija għal-Logħob, li flimkien niddiskutu, flimkien niddebattu, flimkien noħorġu b'ideat biex l-ambjent li fih jintlagħab il-logħob tal-azzard, jekk hux każino, swali tat-tombla, ħwienet tal-logħob, jew inkella, illum il-ġurnata bl-avvanzi teknoloġiċi, online, l-ambjent irid ikun wieħed sigur U l-ġukatur irid ikun protett mija fil-mija. Meta tgħid li sikur x'jiġifieri? Sigur mela inti. U protett ukoll. U protett meta inti l-ġukatur jekk jiena ħa nilgħab jiena rrid is-serħan tal-moħħ, George, li qed nilgħab f'ambjent fejn m'hemmx frodi ta' flus, li m'hemmx tbagħbis fil-logħob għal gwadann, skużawni, għal gwadann ulterjuri, u hemmhekk hemm kważi kważi huwa mhux biss ta' benefiċċju għall-ġukatur imma huwa ta' benefiċċju għall-operatur ukoll li qed jipprovdi mhux biss logħob ta' divertiment imma logħob sigur u ta' serħan il-moħħ. L-operatur huwa obbligat bil-liċenzja George mal-Awtorità Maltija għal-Logħob li jipprovdi dawk li nsejħulhom għodda ta' responsabilità fejn b'dawn permezz ta' dan l-għodda ta' responsabilità huwa qiegħed jassigura l-ambjent sigur. X'inhuma dawn l-għodda? Għodda bħal deposit limits, pereżempju l-limitu tad-depożitu, kemm inti titfa' flus, kemm inti qed tirriskja flus biex tilgħab, transaction limits, importanti li jkun hemm time outs, breaks, fejn. Jiġifieri, ħa waqfek ftit għaliex nibda nisma' ħafna nies Allura ġibtni għal din il-mistoqsija. Jiġifieri jekk jiena mort ġo, ħa nsemmi gazino, jew ħanut tal-logħob u qed nilgħab fuq kaxxa u jiena tfajt mitejn ewro u dil-kaxxa ma tatni xejn ma fetħitx, u jiena qed nissuspetta li isma' din il-kaxxa hija imbagħbsa. Ma nafx, irrid nagħmel rapport tidħlu intom, tidħol il-fondazzjoni, x'jiġri. Jista' jkun li dawn l-affarijiet jiġru li tant għalhekk responsabbli wieħed xilab li flok lab tmija lab tmitejn. U qed nara kollox ikraħ u qed nara li anke dil-magna issa jisa kontra tiegħi. Ma nafx, imma jekk Hu da s-suspett, u forsi min hemm ħdejja qed jissuspetta l-istess affarijiet. X'wieħed x'għandu jagħmel? Għax hekk m'għadx inħossni sikur. Ekku, ekku, ekku. Il-liċenzja li tipprovdi l-Awtorità Maltija għal-Logħob awtomatikament hemm magħqud magħha s-sigurtà. Allura, first and foremost, l-ewwel ħaġa li l-ġukatur irid jara li qiegħed jattwa l-attività, jekk qed nitkellmu f'casino, jekk qed nitkellmu online taħt operatur li jipprovdi gaming online, l-importanti li fejn inkun qed nilgħab ikun liċenzjat. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa, jekk jiena qed nilgħab ma' kumpanija online jew inkella ma' każino partikolari li jkunu liċenzjati u jien għandi lment, hemmhekk nista' mmur fuq l-awtorità Maltija għal-logħob, il-Malta Gaming Authority, u nagħmel l-ilment tiegħi. Ilmenti jkollhom ħafna, il-Malta Gaming Authority għandhom il-Players Protection Department, fejn it's their bread and butter, George. Jiġifieri dawn jilqgħu l-ilmenti tan-nies, jaraw x'ikun għaddej u jservu ta' intermedjarju bejn il-ġukatur u l-operatur. Importanti nerġa' ngħid li jekk aħna ħa nattwaw l-attività, jekk aħna ħa nirriskjaw flusna, jekk aħna ħa mmorru nilagħbu, nilagħbu f'ambjent li hu liċenzjat, u mhux biss liċenzjat imma wkoll hu sigur. Hemm mod, pereżempju, jien naf jekk għandna ħwienet imserdin ma' Malta, jekk għandna gazino, ok, ovvja, huma lliċenzjati għaliex l-awtorità tagħmel ħafna xogħol, ddur u tisreq mat-toroq kollha ta' Malta u tiċċekkja dan l-affarijiet. Imma online ma tantx forsi wieħed jista' jkollu daqshekk kontroll. Ma nafx, hemm xi mod, jew tistax tirrispondini li jekk jiena dħalt f'gazino online, ma' gazino ġewwa l-Amerika, naf li dak il-gazino għandu liċenza, hemm xi ħaġa li jien nista' nagħraf? Iva, normalment li jekk, meta inti tidħol fuq il-website tal-logħob, jekk tinżel isfel fl-aħħar tal-website, jekk tiscrollja 'l isfel fil-website, inti jkollok il-licence number mal-Awtorità Maltija għal-Logħob. Normalment tkun imniżżla fejn ikun hemm il-websajt tagħna www.rgf.org.mt. Jiġifieri iva, huwa ssuġġerit li meta inti tidħol tilgħab ġo gaming websajt partikolari, inti Tiskrollja 'l isfel u jkollok il-licence number miktuba isfel mal-Malta Gaming Authority. Fejn hemmhekk isserraħ rasek li isma' jiena qed nilgħab f'ambjent liċenzjat, jiena qed nilgħab f'ambjent sigur. L-operatur tal-logħob huwa importanti wkoll li jipprovdi barra għodda ta' responsabilità, nista' ngħid parti mill-għodod ta' responsabilità, is-servizz ta' esklużjoni, George, fejn persuna jiddeċiedi li minn dik il-websajt partikolari, għal xi raġuni jew oħra, irid jeskludi lilu nnifsu. Importanti immens li jekk il-persuna teskludi lilha nnifisha ma' websajt partikolari, importanti li l-operatur, Iżomm mal-kelma, ma jibgħatx korrispondenza via email biex iħajjar lil persuna biex jilgħab u l-importanti li l-operatur jimxi max-xewqat tal-ġukatur. Għax inkella, George, inkella jkunu qegħdin jinkisru l-obbligi li li hu hu marbut mal-liċenzja wkoll. Isma' fil-bidu semmejtli gaming u gambling. X'inhi d-differenza? Iva, importanti, importanti. Mela, illum il-ġurnata nisimgħuhom ħafna dawn il-kliem u xi kultant inħawdu bejn kelma u oħra. Meta għandek gambling huwa dak li bil-Malti nsejħulu logħob tal-azzard. Meta inti qed Tirriskja flusek bit-tama li terbaħ ammont ikbar minn dak li inti rriskjajt. Meta tgħid tal-azzards jiġifieri ma jkunx bil-permess li jsir Le. jew jista' jsir. Inti qed qed tirriskja flusek jiġifieri inti ħriġt ammont, xtrajt biljett, Lgħabt logħba l-casino, lgħabt session fuq slot machine, tfajt il-flus, qed tirriskja flusek, tista' ma tieħu xejn lura Ġorġ, għalhekk ir-riskju, imma tista' tieħu wkoll. Jiġifieri iċ-ċans tar-rebħ qiegħed hemm għal kulħadd. Dak huwa dak li nsejħulu gambling, dak li nsejħulu logħob tal-azzard. Issa, Importanti li niddefinixxu bejn land-based gambling parlours, dawk il-każinos, swali tal-logħob, ħwienet tal, swali tat-tombla, ħwienet tal-logħob, li huma mibnijin fuq l-art biex niftehmu, u d-dinja online, id-dinja virtwali. Mela, għandek gambling, meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq iGaming, Nisimgħuha ħafna hemm barra. Il-kelma iGaming mhu xejn ħlief logħob tal-azzard flok li jintlagħab f'casino mibni fuq l-art, jintlagħab f'casino mibni fid-dinja virtwali, fuq website. Mela għandek il-gambling, għandek l-iGaming u llum il-ġurnata li nsejħulu wkoll gaming għandna il-logħob virtwali, George, għandna dak li nsejħulu bl-Ingliż console, gaming li huwa popolari immens ma' kull età ta' imma huwa l-aktar popolari mal-etajiet żgħar tagħna. Importanti li nifhmu li t-teknoloġija dejjem qed tevolvi u l-dinja tal-logħob tal-azzard, ir-riskju li huwa marbut mal-logħob tal-azzard illum il-ġurnata tajjeb li nifhmu li qiegħed jinfiltra bil-mod il-mod ukoll fil-console gaming illum il-ġurnata. George, insemmu loot boxes, per eżempju loot boxes x'inhuma? Skins gambling. Meta inti qiegħed tilgħab f'logħba partikolari, logħba virtwali partikolari u qiegħed f'livell u inti trid issaħħaħ il-karattru tiegħek jew inkella tilgħab logħba sportiva virtwali u trid issaħħaħ it-tim tiegħek bi plejer partikolari. Illum il-ġurnata għandek il-faċilità li tonfoq il-flus bit-tama li dik il-loot box, dik il-card partikolari tagħtik dak li tixtieq. Tista' ttik dak li tixtieq u tista' m'għattik xejn. Jiġifieri r-riskju tal-riskju finanzjarju qed jidħol ukoll bil-mod il-mod fid-dinja tal-console gaming. Imma din tinkwetani ftit għaliex inti semmejt dan it-tip ta' logħob u jiena nara ħafna tfal etajiet żgħar, tmien snin, sitt snin anki, bit-tablets f'idejhom qed jilagħbu dil-logħba u ġieli kont ġo xi kafetierja tisma' tifel ma, Ħallasli two euros ħalli jtini aktar ħajjiet, eċċetera U tara l-omm tuk tuk tuk tuk tuk. Ekku. Imma let inħajru t-tfal minn, jien naf, minn issa sitt snin. Illum qed jagħmilha two euros. Ġieli smajt kbar li f'lejla nefqu mitt ewro fuq logħba Issa ta' mhux ġo kazino, u da mhux jirbħu xejn, ħajirbħu s-sodisfazzjon li jisma' inti minn stage one b'din il-mitt ewro wasalt stage ten biex għada filgħodu tqum u tiftaħar forsi ma' sħabek li jisma' jiena rnexxieli nagħmel l-istages kollha. Minn età żgħira Ma ma nafx. Ma nafx x'inhu l-parir tagħkom. Il-concern tiegħek huwa concern ġust u ta' wieħed wieħed għandu jifhmu. U hija concern ta' ħafna ġenituri hemm barra fil-fatti. Jiena nħobb nħobb nitkellem George li importanti ħafna li Fejn jidħlu, fejn tidħol l-attività tal-logħob virtwali fost it-tfal tagħna, għandu ikun hemm il-bilanċ. Importanti. Jekk hemm mod, jekk it-tifel tiegħek qed jiġi ta' sikwit jitolbok il-flus għal logħba virtwali partikolari u hemm mod Jekk aħna għandna ftehim mat-tfal tagħna li jekk imorru tajjeb fl-eżamijiet jew inkella ikunu, ejja ngħiduha hekk, of a good behaviour bħala nużaw l-għotja tal-flus tagħna lit-tfal tagħna bħala a reward scheme, dik hija ħaġa oħra. Jiġifieri importanti li, number one, fejn jidħol il-logħob virtwali fost it-tfal naraw li qegħdin jilagħbu logħob Ġorġ tal-età tagħhom. Dik hija ħaġa. Irridu nifhmu wkoll li l-logħob virtwali fost it-tfal għandu ħafna pożittiv. Inti għandek l-edukazzjoni, inti għandek it-tfal li qegħdin jużaw l-intellett tagħhom iħaddmu il-fine motor skills, hand-to-eye coordination, granted. Imma bħal kollox fil-ħajja, l-ewwel ħaġa aħna bħala ġenituri rridu nifhmu x'jistgħu jkunu r-riperkussjonijiet. Il-logħob virtwali b'mod eċċessiv, George, hija attività sedentarja. X'jiġifieri attività sedentarja? Tfisser li inti qed tilgħab bil-qiegħda fuq siġġu jew bil-qiegħda fuq is-sufan għal ħin twil. Normalment meta inti ma tħaddimx ġismek għal ħin twil, ma tagħmilx eżerċizzju fiżiku, problema, eċċessività, iġġib problema oħra, problemi ta' dieta, problemi ta' self-esteem, nisimgħu wkoll problemi ta' depressjoni, eċċetera. Allura rridu npoġġu madwar mejda u nitkellmu mat-tfal tagħna, ovvjament rridu ngħadru u nifhmu l-etajiet tat-tfal tagħna u nilħqu kompromess, George, nilħqu kompromess f'kemm ħin it-tfal tagħna fil-ġimgħa għandhom jattwaw l-attività. Barra minn kemm ħin, irridu noqogħdu attenti li dak il-ħin ma naqgħux għall-eċċessività. U, kemm jista' jkun, jekk ħa jintefqu xi flus bil-kunsens tagħna, irridu nużawha bħala a reward scheme. Jiġifieri jekk inti tmur tajjeb fl-eżamijiet, jekk inti taġixxi b'mod korrett, jekk inti tikkopra, tgħin fix-xogħol tad-dar, eċċetera, hemmhekk Jiena, ħa, ħa, ħa, ħa ngħinek jiena. U importanti Ġorġ ukoll fejn jidħol il-logħob virtwali, importanti ħafna li anke l-ġenituri jieħdu sehem fil-logħba virtwali mat-tfal. Xi kultant tgħid u mela jiena għandi ċans u jiena niddejjaq nilgħab dawn il-logħob mat-tfal ta' Le, kemm jista' jkun irridu nagħmlu daqsxejn sforz għax tiskanta kemm tfisser għat-tfal tagħna meta nilagħbu logħba virtwali favorita tagħhom flimkien magħhom. u, fl-istess ħin, inżommu daqsxejn għajnejna miftuħin x'tip ta' attività online it-tfal tagħna qegħdin qegħdin jattwaw. Ma' min qed jitkellmu? Hemm xi tip ta' cyberbullying fin-nofs? U jekk hemm cyberbullying, it-tifel tiegħi, it-tifla tiegħi huma mal-min ta' kif iridu jikkomunikawha? X'tip ta' għajnuna hemm hemm barra? Jiġifieri, f'kollox George, jekk hux logħob tal-azzard, jekk hux logħob virtwali, anything fil-ħajja, kemm jista' jkun nieħdu l-pożittiv u kemm jista' jkun nagħrfu n-negattiv u nipprevenuh. Importanti immens. Issa, immur daqsxejn lura għall-mistoqsija oriġinali tiegħek, George. Il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli għandha diversi għanijiet fis-soċjetà. L-ewwel ħaġa, il-Fondazzjoni temmen li hemm bżonn ta' iżjed għarfien hemm barra permezz ta' iżjed kampanji edukattivi, immirati l-aktar għall-pubbliku inġenerali, every age bracket. Irridu nkomplu nsaħħu r-riċerka kemm fil-logħob tal-azzard hawn Malta u kemm fil-logħob virtwali, fil-konsum tal-logħob virtwali u l-logħob tal-azzard f'pajjiżna, inkomplu nsaħħu r-riċerka. Irridu wkoll, George, inkomplu bħala fondazzjoni nappoġġjaw organizzazzjonijiet hemm barra li jipprovdu alternattivi għall-eċċessività, issa jekk humiex alternattivi mużikali, alternattivi sportivi, kulturali, irridu naraw. Importanti li jkun hemm dik l-alternattiva għall-vizzju, għall-eċċessività. U l-aktar ħaġa importanti li l-Fondazzjoni tkompli tkun ta' spalla għal min ir-responsabilità, George, ma tibqax tgħodd għalih. Mela tajjeb li nfakkar ftit lil dawk li qed isegwuna li qegħdin jaraw anke n-numri fejn il-helpline fejn wieħed jista' ukoll iċempel għall-għajnuna. Isma', Sikultant qed inħoss li qed nitkellmu naqra fin-negattiv biss. Nixtieq naqilbu ftit. Ħażin nagħmlu, ħażin nagħmlu. Għax aħna ma ħanix ngħidu li l-lob huwa ħażin. Jiena ħa nitkellem fuqi. Għaliex jiena dawk li jseguni jafu li jiena eh, m'għandix ħajta firsieni. Eh, jiena wieħed li ġieli mort każino għaliex nirraġuna li meta għandi waħda kera fuqi. Sawa. Mort U żvogajt ma' magna, tajjeb, flok mort ġo bar, bħalma jagħmlu ħafna u tieħu erba' drinks. Imma jrid ikun hemm il-kontroll. Aħna fuq dak li qegħdin nitkellmu, li jekk jiena niflaħ nilgħab mitt ewro, ma mhux nilgħab mitejn. Jew aktar agħar minn hekk li lgħabt il-mitejn. U f'dawn l-inħawi nsib il xi ħadd li nista' nieħu flus mingħandu li dan jista' jżommli jimgħax u hemmhekk ħa nidħol. Aħna dak il-messaġġ li rridu nwasslu, jiġifieri li xi ħadd jien naf darba f'xahar, darba f'xahrejn, darba fi tliet xhur u r-raġel, il-mara, ħbieb, mortu gazino, ħadtu drink minn hemm, jien naf ħriġt minn hemmhekk u tajt ara mitt ewro nfaqt, mitejn ewro nfaqt, ok, li kieku mort F'dik il-lejla tiekol f'restorant ma' grupp ta' ħbieb bis-sor bl-invitazzjoni ta' ħadd onfoqhom. U ħriġt minn hemm forsi rilassat. L-importanti li ma ħriġt mill-każinò jew mill-ħanut tal-logħob indannat aktar milli dħalt. Għax hemmhekk jekk ħadd tmur indannat, ħa titlef rasek, x'imkien toħroġ barra ħa terġa' titlef aktar rasek. Jiġifieri dak il-messaġġ li nixtiequ nwasslu. Ekku, semmejt inti, George, kontroll. Qegħdin fix-xahar, barra li qegħdin fix-xahar tal-elezzjonijiet eċċetera, qegħdin fix-xahar ta' attività sportiva Ewropea, l-Euro 2024. Issa ġejjin dawk naqra iktar karti u naqra iktar logħob. Ekku, proset. Ma fiha xejn ħażin, jiena naf ħafna nies li mhux biss jieħdu pjaċir jaraw il-futbol fuq l-iskrin imma wkoll jipparteċipaw. Dik nagħmilha wkoll jien eh xi kultant. Ekku. Jekk għandi xi lejla tibda tisħan u jiena m'iniex tas-sajf u li ngħid u ħa nitfa' ħames ewro li jirbaħ dak it-tim jew l-iktar li togħġobni naqta' l-iskor u tħossok parti mil-logħba ejja ngħidu hekk kif inhi. Imma lgħabt ħames ewro ma mhux nilgħab mija li jien m'għandix minn fejn inħallas dik il-mija. Ekku. Ma fiha xejn ħażin Ġorġ, jiġifieri li inti tħossok parti mill-attività sportiva billi tilgħab kollox taħt kontroll ma fiha xejn ħażin. Aħna hawnhekk qegħdin niġbdu ftit l-attenzjoni li jekk inti se tiżgarra, u normalment min jiżgarra, jiżgarra bil-kbir, hemmhekk ħa tbati diversi riperkussjonijiet. Il-logħob tal-azzard għandu ħafna konnessjonijiet pożittivi miegħu, itik li inti tinteraktja man-nies. Ftit insemmuha hemm barra, ħafna anzjani jilagħbu t-tombla biex jiltaqgħu ma' sħabhom biex jgħidu kelma waqt l-attività. Qed issemmi t-tombla, għax din oħra. Din kont rajt studju li sar minn University tal-Amerika li pereżempju l-anzjani meta taqbeż ċertu età u li tmur tilgħab it-tombla jgħin biex tbegħed mill-kundizzjoni tad-dimenzja pereżempju, jiġifieri hemm kundizzjonijiet tajbin. Issa l-istess, aħna m'aħniex ħa ngħidulkom tmurx it-tombla għax it-tombla ħa imma jekk mort it-tombla u jien għandi pensjoni t'erbgħa mija, F'dik il-ġimgħa ma għadni d-dieħla għall-pensjoni ma nilgħabx l-400. Dak huwa l-messaġġ tagħna, ġifieri li tmur tilgħab ġok li jiswa ħames ewro, għaxar ewro, organizza l-kappillan, il-każin tal-banda, qed tieħu pjaċir u qed tgħin. Ekku, u rridu nkunu proactive, George, fis-sens li irrid nara kemm għandi paga fix-xahar u jiena nqassam il-finanzi tiegħi bħalma nagħmlu fil-ħajja fir-rutini tagħna ta' kuljum. Mhux hekk. Jiġifieri, jekk jien għandi budget ta' ammont, jekk jien għandi pensjoni ta' ammont, u jiena nista' nirriserva parti minn dik il-paga, parti minn dik il-pensjoni għall-attività li jiena tant inħobb, ma fiha xejn ħażin. Bħalma nagħmlu għall-ikel. Hekk hu. Ma jfissirx li għax għandi mitejn ewro mort fi supermarket u kull ma rajt xtrajtu. Hekk hu. Infaqthom il-mitejn. Ħa ngħidlek George, l-eċċessività taħkem fuq kollox li aħna nagħmlu f'ħajjitna. Jiġifieri inti semmejt l-ikel. Jekk aħna nkunu eċċessivi fid-dieti tagħna, ħażin. Jekk aħna nkunu eċċessivi fix-xogħol tagħna, ħażin. Jekk inkunu eċċessivi fil-delizzji tagħna, ħażin ukoll. Jiġifieri Fejn tidħol kull esperjenza umana, irridu nkunu bilanċjati. Irid ikun hemm kontroll. Mhux fl-attività tal-logħob tal-azzard biss, imma f'kull, f'kollox. Fit-tipjip, fit-teħid tal-alkoħol tagħna, fid-dieti tagħna, fl-istudju tagħna. Aħna nisimgħu f'każijiet fejn ikun hemm eċċessività ta' studju fost it-tfal. L-istess, George. Jiġifieri, għandek ġimgħa ma joħroġx mill-kamra tiegħu kważi kważi biex jiekol. Isma', bħalma fil-logħob min qabad il-vizzju tal-logħob, jien naf, ikkommettew suwiċidju, anke studenti saru, jiġifieri m'aħniex ngħidu f'kollox huwa ħażin, kollox hu tajjeb li jkun hemm kontroll. Ħa ngħidlek, George, l-eċċessività normalment iġġib mumenti ta' dwejjaq, iġġib mumenti ta' depressjoni U dawk il-mumenti ta' depressjoni sfortunatament ma nafux għal xiex iwasslu ulterjament. Jiġifieri rridu nipprevenu, irridu nżommu kollox ta' kontroll, irridu nżommu kollox ibbilanċjat, nitkellmu ma' ta' madwarna, importanti George. Aħna qegħdin, normalment il-fondazzjoni titkellem fuq min jaqa' f'riperkussjonijiet, fuq min ikun ivvizzjat. Imma tajjeb li nitkellmu wkoll fuq il-persuni tal-madwar. Kemm ibatu, kemm ukoll ikollhom bżonn is-sapport. Hemm il-Fundazzjoni għandha għajnuna għal mela, ħalli npoġġi stampa għaliex issa wkoll wasalna biex nagħlqu u rridu kemm jista' jkun. Ħarab il-ħin. Eħe, dal-messaġġ jasal. Tinsewx, nerġa' nirrepeti, qegħdin taraw il-helpline, jekk għandkom bżonn l-għajnuna dejjem ċemplu, nerġa' nagħmilha ċara bħalma għamiltha fil-bidu, fin-nofs u anke sar l-aħħar, M'aħna ngħidu lil ħadd, Tmurx tilgħab, qegħdin ngħidulek li meta tmur tilgħab, jekk tiflaħ għaxar ewro, tmurx tilgħab għoxrin, ilgħab għaxra, ħalli ġimgħa jgħaddu u jekk dik l-għaxar ewro baqgħet għandek u titmur tirrilassa ftit, użaħħa, imma jekk tista' tilgħab għaxra, għax dak jiflaħ il-but tiegħek, ilgħab għaxra. Il-Fundazzjoni tagħti għajnuna, mela jien li qed nilgħab u qed nilgħab b'ammont kbir, qed indur għall-paga tal-mara, forsi għandi tfal jaħdmu qed indur għalihom ukoll, nies iħabbtu wara l-bieb għax iridu jiġbru l-flus. Jiena ġennimt il-mara u ġennimt it-tfal. Insa lili barra għalissa. Il-Fondazzjoni hemm għajnuna għal dil-familja, għall-mara u t-tfal tagħha? Il-Fondazzjoni tipprovdi. Issa tista' tkun bil-kontra, tista' tkun għax ġieli smajna nisa li għandhom il-vizzju tal-logħob u r-raġel lanqas jaf x'inhi magna, pereżempju, sa ħalli ma nitfgħuhiex fuq l-irġiel biss din, għax mhux ħaġa tal-irġiel. Ara, ħa nagħmlu xi ħaġa ċara mill-ewwel. Jekk aħna, jekk jiena ħa nitkellem fuqi, ninduna li l-partner tiegħi għaddej mill-vizzju tal-logħob tal-azzard. Normalment ninduna meta l-partner tiegħi tkun waslet darha mal-ħajt finanzjarjament, nibda nipprova nifhem għaliex tajjeb li ngħidu li tkun sitwazzjoni kemxejn diffiċli, George, għax il-logħob tal-azzard hija kundizzjoni l-vizzju l-ivvizzjat jaħbih, ejja ngħidu hekk, mhux bħall-vizzju tat-tipjip, mhux bħall-vizzju tal-alkoħol fejn inti għandek riperkussjonijiet fiżiċi. Il-logħob tal-azzard m'għandekx riperkussjonijiet fiżiċi allura huwa faċli ħafna għall-ivvizzjat li jaħbih. permezz ta' gideb, permezz li jiċħad, jinnega, allura meta l-persuna tal-madwar tinduna, hija sitwazzjoni xejn faċli. Jiġifieri l-importanti li kemm jista' jkun inżommu l-kalma, George fejn nistgħu nżommuha l-kalma, ir-reperkussjonijiet finanzjarji Mhumiex ħa jitilqu at a click of a finger. Sfortunatament, il-vizzju tal-logħob tal-azzard jorbot miegħu wkoll l-użura li hija karba soċjali llum il-ġurnata. Jiġifieri rridu npoġġu kollox taħt kuntest. Jekk jien għandu ngħid li l-partner tiegħi qed ibati, qed tbati mill-vizzju tal-logħob tal-azzard, importanti li nġegħluh jaċċetta jekk nistgħu nitkellmu miegħu, li għandu problema u hu jrid jaċċetta li għandu bżonn is-sapport. Normalment iċemplulna l-fondazzjoni u jgħidulna għax il-partner tiegħi għaddej mill-vizzju tal-logħob tal-azzard, għandu bżonn is-sapport, ejja ħa nagħmlu appuntament magħkom, kif u x'fatt ta'. Imma l-partner ma jridx. Imma intom bħala fundazzjoni li dil-persuna li ċemplet, ittuha pariri sma kif għandha timxi miegħu sakemm tikkonvinċih? Kif aħna nipprovdu sapport anke face to face? Jew jikkonvinċija. Sewwa, anke face to face permezz tas-social worker tagħna. Ma' min ikun ivvizzjat, iva nipprovdu wkoll mal-persuni tal-madwar jekk ikun hemm bżonn. U mhux hekk biss, aħna nħeġġu, b'mod speċjali fejn ikun hemm każijiet li jkunu daqsxejn speċjali ejja ngħiduha kif inhi, li jkun hemm ukoll għajnuna professjonali minn barra, George. Jekk hemm bżonn ta' counsellors, jekk hemm bżonn ta' psikologu, psikjatra. Jiġifieri hawnhekk importanti li ngħaddi l-messaġġ, George, li fejn jidħol sapport anke fejn jidħol għarfien, irid ikun hemm ftehim bejn l-entitajiet kollha. Huwa kollox sigriet ukoll, jiġifieri. Id-diskussjonijiet li jsiru fil-fondazzjoni mal-. Jekk ġejjin għandkom mhux se toħorġu tgħidu George jitlob l-għajnuna u George nefaq. Bla dubju. 20,000 ewro fil-logħob. Bla dubju. Il-kunfidenzjalità hija assoluta, serrħu raskom, imma hawnhekk nixtieq ngħaddi l-messaġġ li Huwa d-dover tal-Fondazzjoni li taħdem id f'id ma' kull entità, ma' kull operatur tal-logħob, mal-entità regolatorja, mal-Istat, mal-individwi per se biex, kemm jista' jkun, one insaħħu l-għarfien u two insaħħu s-sapport li aħna nagħtu lejn dawn l-individwi. Nisimgħu b'ħafna każijiet, George, importanti li Jekk m'għaddejt l-ebda messaġġ illum ngħaddi dan, li kif dejjem nirrepeti, id-dawl fl-aħħar tal-mina dejjem qiegħed hemmhekk. Il-proċess tal-irkupru mhuwiex proċess faċli, mhuwiex proċess ta' mil-lum għal għada. Normalment persuna jista' jagħti l-każ li tkun għaddejja tajjeb U taqa' f'relapse, jiġifieri terġa' tiżgarra. Dan bħal xi ħadd li huwa alkoħoliku jew jabbuża bid-drog, jiġifieri. Mhi faċli xejn għall-persuni tal-madwar għax trid tkun paċenzjuż, paċenzjuża, imma importanti li mhux biss aħna bħala fondazzjoni, mhux biss l-entitajiet, l-operaturi, l-istat, Nipprovdu s-sapport imma jrid ikun hemm sapport intern ukoll fil-familja. Fil-familja kulħadd uman, George. Dak naħseb huwa importanti aktar minn tal-professjonisti. Hekk hu. Kulħadd uman, kulħadd jiżbalja, ħadd mhu ta' wara l-muntanji. L-importanti li min jaqa' fl-iżball irid jerġa' jqum fuq saqajh. Isma', Kane, jiena dejjem ngħid, jiena naħdem, nintaqa' ma' dawn in-nies fix-xogħol tiegħi, nintaqa' ma' min hu alkoħoliku, nintaqa' ma' min hu. U l-familji tagħhom dejjem hekk ngħidilhom, ngħidilhom, isma', kulħadd għandu vizzju. Hekk hu. Hu x'inhu, huwa vizzju. Jien naf, hawn min għandu vizzju li jara t-television u ma jqumx minn quddiemu u jista' mhux it-tifel xi kultant jintilef jew it-tifla tibki għal bottle, qed nitkellem fuq irġiel u nisa. Kulħadd għandu hawn min għandu l-irġiel hawn min għandu vizzju li ma jitlefx logħba il-Ħadd jibdilek mill-ħdax ta' filgħodu sas-sitta ta' flaxija l-ground u l-familja għadha d-dar. Ġifieri kulħadd għandu vizzju. Issa hemm vizzji li tista' b'xi mod tikkontrolla u tgħawidhom ftit, hemm vizzji oħra li bilfors trid l-għajnuna. Ġifieri, tgħidlix li qed tonfoq elf ewro kuljum fil-logħob u tgħidli u le, das-xahar, issa x-xahar id-dieħel nieqaf għax m'inti ħadd ma tieqaf qatt. Ġifieri, hemm. Nitgħallmu ħafna suġġetti l-iskola u l-esperjenza trid tgħallimna ħafna, George. Imma sfortunatament ma nitgħallmux l-arti tal-bilanċ. Ħadd ma jgħallimielek, l-esperjenza tgħallimielek. Importanti ħafna il-bilanċ, li ma nkunux eċċessivi, li nżommu l-kontroll ta' għemilna u ngawdu l-pjaċiri tal-ħajja, għaliex le, George? Mhux hekk. U kif għadna kemm-il darba anke waqt dawn il-35 minuta li għaddew, li aħna m'aħniex ngħidulkom isma' tmurx gazino, tmurx it-tombla, tmurx ġo ħanut tal-logħob, qed ngħidulek isma' jekk ħa tmur, ikkontrolla. Ara l-flus li għandek, ara l-budget tiegħek, qassam, għid isma' jiena għadha dieħla l-pensjoni, għadha dieħla l-paga issa, għandi bżonn mitt ewro biex inħallas id-dawl, mitejn ewro biex nagħmel ix-xirja, għandi dil-mitt ewro li nista' nqassamha matul ix-xahar biex jiena mmur nieħu l-iżvokk tiegħi, tombla, gazino, eċċetera. U m'hemmx għalfejn George tkun wasalt f'qiegħ tal-bir biex iċ-ċempel fuq il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna 1777, imma tista' tuża wkoll is-servizzi tagħna anke iċċemplilna forsi għal xi parir. Le, u dak kont se ngħidlek, kont se nsaqsielek u ħa nagħlaq bija, ġifieri forsi dak li jkun qed jarana jgħid isma', Madoff jiena fix-xahar qed nonfoq mitejn ewro fil-logħob, ħa nċempel ta' tista' ċċempel u isma' jgħidulek isma', Forsi jeda naqa triq naqa mawza, dritta naqra flok 200, għara nisrek snitilom għal 150, għaz bil-paga l għandek, jista jkun li tasal ekkek, għaz kultant ikonna affarijiet f'moħna li ma jiġu nis, un bat meta jinqala ikunu tulejt. Grazzi ħafna, kej. Grazzi li l-ek, grazzi ta' pjaċira li. U ħafna tijaj li wasalna din l-informazzjoni il-dawk li għedin isegbuna, fakarkom li tistaw tamlu kuntat maħna Illum se nħalliha open il-kompetizzjoni, allura ibgħatulna l-kummenti tagħkom fuq 98127676981276 jekk qed issegwuna fuq Smash Television, jekk qed issegwuna fuq il-midja soċjali tistgħu tibagħtu fuq il-WhatsApp tagħna u anke tistgħu fil-kumment tibgħatulna wkoll tidħlu biċ-ċans li tirbħu diversi rigali fosthom il-50 ewro voucher li jissarraf mingħand il-Merkanti Restaurant fis-Suq tal-Belt. Grazzi ħafna li kontu miegħi bħal-lum ġimgħa b'aktar mistiedna.

Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazaar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Del Budella Restaurant,